phaisa lawng kan dih tuk le tam tuk kan dih le ei man hen um man hen tam tuk kan dih le ma za khan kai me lawng kal e zakhat sung ah soma lawng kan dih cang cho soma cho 50% kan samrel kho cang cho ha 50% da ko kan samrel kho he 是怎么样？ Kan nu, Hoi, chat te ka te no ka ta man chim ding te kan ngei. do, o zetin kan pa, Ah, kan nu. Ah, Atu he kan i umnak he caan zeimawzat zong sang ee mah tikah hmailei cun fa hna zong kan ngei cang le te mah tikah hin tangka hi sem re tein si khawh tawk kan hman hau tangka hi tampi te a si khawh chungah karlak ah hin kan i khon hau. Aw se hman bak cu zeitindah an tuah lai? Cumah pakhatnak a mawn no khi a si khawh ahcun a leng rawl he lungwah khi a leng rawl he ei hrim lo khin cun tha deuh ta te a van api ah mara sian ko hei bantuk hopot to bantuk zong kha ei zong khin na duh tuk ko le na te khan a khawh tawng a tukum chung te cha kan i sum le sem le deuh tin te um rol te tu he tho tin kan chuan le in rol deuh tu kha ei ni zom la mo o se ke leng rol ta na ke a tho lim lo cho phaisa lam tam tuk kan di e in rol te he tho bik kau in rol tu kan ei kau cun a pani na amo kan no khi zeikhatdah hnga na hawile tete hna he leng ton te bantuk zong kha a si khawh tak cun kan i sum ne teh. Hawi te hna he i ton zong cu a herh tuk lo cu thla khat ah khan voikhat hrawng te inn te zong ma i len kha za ko a ruang cu atu lio cu thim an fak tuk ee a leng ni chuah bak ah khan cun taxi lawng tiin kal tuk so ti khan tangka zong tam tuk kan dih le siam kan rel deuh hau mah ruang khan. Hawi he i ton zong kha a si khawh tuk cun aa sum deuh maw? Aw seh kan pa a hmaan bak leng kan chuah ahhin taxi man le a dang tuk tak man ahkhin kan dih tuk ete a hmaan bak kan pa. Subak ko. Cun maw nu a pathum na ahkhan an chim ta rih maw JDC te cun kan trip chuah kan fuam tuk khual tlawn kan fuam tuk ko na tiin a si khawh tuk tiin tukum chung hi khual tlawn zong he Lung khi tlawn lo bak kan i zuam la, tukum chung hi cu khua tlawn lo bak kan i zuam la. A ruang cu khua tlawn cun tangka kan dih ṭun theih bang in si ko ai. A ruang cu tukum chung te cu khua tlawn zong kha a si khawh tawk ti kan i sum lo maw? Oh seh pampa na hmaan tuk khua tlawn bak an kan dih tuk ete herh waha lo ah khual voikhat kan tlawn cun ting hleng ah tingkul kan dih e zeihmanh zong kan chuahpi lo hmanthlak chukchak lawng kan chuahpi ko ete mah caah khan ka pa na chiam tuk na hmaan tuk. Te kan nu Na ṭaning te hin maw ṭha tein tangka cu kan i khon le siam rel te kan hmang le hi nu kum hi kum thum cun a kan rum tak ko cu. Si kan pa na mak tuk na ma khe na thiam bik bak se good. Chong tan ra ko lo ma. O kra le ra bak he ka tim tuk cang hi ka thil zong ka tim di cang. O ading khan chong ta long slong khan adang ko zong kha dum bu he khan kan kal hna le kan te. O kra kra le o kra bak le he thil zong ka tim di cang ke. Se se. Kan nu he khua da kal hoi ma khawl tuah lo. Hello. Hello kan nu. Kan pa, zeitin? Atu hi khawka hin na kal zen tuah ee. Aw cungah atu he ka hawile hen chuncaw kan ei dih bak si. Ei ze. Kan nu ngai te he nai te cu pei ṭha te kan chimh caw. A leng ah rawl kan ei ti lo lo. Ṭha te sem rel te kan um cang ne tiah. Atu te cu pei ṭha te kan chimh ka te. Aw um tari ka chim mi ngai masa tari hmanh. Mah chuncaw kan ei dih in hin nu bu pawl hen chong ta kan kal le ee mah ca khan zanlei zong kha ka rak ṭin ti lo lo. Ei ze. Chong ta ee kan nu he aa. A si lo cu tukum chung cu ṭha tein semrel te kan um le trip zong kan chuah ko lo, khual kan tlawng rih lo tiah ṭha tein tangka sem kan rel tiah macu kan chimh komi naite cu pei kan chimh ko te chimh kaa rum lo ma ti atu i khor tluan i timh caah. Aw mah rong ca cun doko nangmah ta lo in ka hoi le hen cun ka ton e chuncho zong cu ka ei cho. Ah, si ti so. Langmah tal lang cun changta zong cu pek ka kal hnik caw. Khoi nangmah en som ning law phaisa zong kan di tuk le tam tuk kan di le ei man hen um man hen tam tuk kan di le ma za khang kai me long kal e zakhat sunga songa long kan di chang caw songa caw 50% kan samrel kho chang caw 50% da ko kan samrel kho he